Nye, Prince, Prince Nathan Otim. Prince Nathan Otim odonyo i mwaka manyen. Latin awobi ma kinywalo i kare me peko ma kitye ka ryemo wonne me aneka. Aneno wange bite liklik lek wa, latinna pe ngeyo can ma watye iye. Amari ento kome kec ni mar kacel ki lim cente, lim oduk ma onongo aketo i kom lutina weng ma kinywalogi ma atingogi kore alak kwedgi i motoka, alak kwedgi shows, alak kwedgi i kin Acholi calo Nicole gi, calo Jerry gi, calo Joshua, calo Julie gi, calo Ajan gi. Aa, latinna, ideno can, in keni aye kinywali i kare marac ma ngwec oketo komao. Acholi bene pe mito konya ki cente kadi ka aloko pi peko ma mako acholi. Acholi bene pe mito supporting an kadi ka ato ma aloko pi acholi Latinna, ci aneno gire kome tye mayot apwoyo iye Lubanga. Prince Nathan Otim, An ayelle pi Acholi ba i lobo-ni. Nino ki nino ato pi kakana, awero, acuko dano pi kakana, Kine mukene ayeto yet pi kakana wek pe gilany kakana. Ci ka oneno kite latinna lanye kwede, latin ma kinywalo manyen lanye kwede, ka oneno kite aminne lanye kwede, ka ka ma guringo gukanne iye, an bene aringo atye i ka mapat. Pe atwero konyo familina pien aringo pi kwona. Ma ka ipenyo wii inongo ni, Jo ma mito nekani bene lutino Acholi? Lutino Acholi wigi rwom, lutino Acholi ma ginongo ni ka an abedo makwo Acwali mara dok tutwal, acwali dok lubo an tutwal, acwali pe ye woro gin, gin wegi lim, otim pe ki lim mo icinge, otim lacan mo ata, ento acwali tika oloko nying otim keken, gin pe giworogi, gimiti gineka o. Ci abedo piny alego Lubanga, arumo conga i ngom kun akwayo Lubanga, awaco ni Latinna, Prince Nathan Otim, Kinywali i kare marac. Omegini ki lumegini olo gunongo kuc i lobo ni, In kinywali i kare marac, kare ma kitye ka ryemo wuru me aneka. In kacel ki mamani bene ka kinongi kibineki woko. Pien nongo kimito kikel cwercwiny i cwiny Otima lawi awobe. Pien kaka maro, Acholi maro, kaka Luo maro, pi lok ma en loko pi kaka ci acholi ma tye ki rwom ginongo ni kony pa rwomgi peke gitye ki rwom gitye ki lim ento acholi deggi otim bot mic peke ki cente peke ki rwom ento acholi dok maro Pingo pe waneko wek Acholi cak marowa? Ci an bene awaccigi ni, Kadi ka wuneko otim moko ba, Acholi pe obimarowu, pien lok ma otim loko wun pe wutwero lokone, jami ma otim timo wun pe wutwero timone, mar ma otim tye kwede i kom kaka wun pe wutwero, wer ma otim owero pi kaka wun pe wutwero werone, kadi wun ki lutyenowu ki likwayiwu pe wutwero wubed mot. Pingo pe wubed maber ki otim? Wek Acholi dong omar wun through team pien Acholi maro team. Ci eno tyen Acholi ma tye ki muduku, tyen Acholi ma tye ki lim, lutyen Acholi ma tye ki access, lutyen Acholi ma tye ki dwan bot Museveni gimito neko woti aryem oko pien woti aryemo lwak maro, woti aryemo lacan mo ata ento lwak maro. ci kimito kineko woko wek lwak ocak maro wegi cente wegi muduku ento wun ka dong cingwu onywene wa ki remo ma dong kwar wang tye wuneko dano calo lutino pa jii muto bene tye i wangwu Acholi bimarowu nining wuyelo wode aryemo nonono. ci an aye lutyena deno can cukul fic pe lutyena deno can ngat ma myero ominigi cam pe an dong aringo woko alaro koma ma yam aloko pigi ni bene ginena anena. Mukene owoto oyeta laming, nongo myero obed mot pe oyet gamente wek oden can laming. Kono atye ka to pi kaka coli, aloko pi kaka coli. Pe tye nino mo ma iwinyo ni Museveni okeco pien an ada pi maa aryemo, pe tye nino mo ma iwinyo ni Museveni okeco i koma pien ada pi wora oyet, pe tye nino mo ma iwinyo ni Museveni okeco i koma pien ada pi kwara. Justo bita, wod ajan me koc amida kit gum, akworo te cwar labongo. Pe ibiwinyo nino mo ma ni, Ada pi jono ringa me bwobo i gulu. Pe ibiwinyo nino mo ma ni, Ada pi waya Teresa Akwongo me paibwo. pe ibiwinyo nino mo ma iwiny ni ada kono ni oo kono pi wadina ma gitye i pa laro mukene tye i pa tiko ca onyo mukene tye i pa ngora ca i nwoya pe ibiwinyo nino mo ma ni ada pi lutwa ma gitye i laliya onyo gitye i luliyango pe wiwinyone ni ba, ento ibiwinyo ni ada pi acwali aye as a whole. An pe ada pi jo akwor keken, jo koc keken, an pe ada pi kwon alango keken nyo gine keken nyo mon bunyo keken.

Kun ocumma, pe biwinyo ni ada pi jone keken, pe biwinyo ni ada pi bar jere keken, pe biwinyo ni ada pi kit gum keken, pe biwinyo ni ada pi lamua keken, kono pi agago keken, pi nwoya keken, pi omoro keken, pi pa dee keken. pe biwinyo ni ada kono pingo pi acholi moni ma tung kono kwene keken lumalo kit ma kiwaco gi ni luwan lumalo keken kono jo mucwini cwa keken ento ibiwinyo ni otim bosmik pe oda pi namo kore keken omiyo anyima keken Ento wutim bocmik pa ryemo. Tika da pi acoli, as a tribe, acoli lumuku? Wudeg wod aryemo ni pingo? Wumito wunek koko pingo? Wukelo lok rung gula pingo? Kun an amito ni kaka obed maber. Kaka obed ki ginatiya, kaka oti cente, kaka ogwok gangi, kaka ogwok lutino, ogwok mongi, kaka ogwok anyim pa kaka, wudego tim pingo? Ee, Wun we wuyela nono, an a dano pa Lubanga. Roro pe i gangwa, eno ba, cu kwera nono ba, an a loko lok ada. Roro pe i pacowa, wun mono wukwera me ngo? An a dano pa Lacwec do. Roro pe i gangwa, eno ba, cu kwera wutim pingo? Wutim pa Aryemo, wutim pa Oyat, lakwar Ajan, lakwar Yuciya, lakwar Jon Uriya, lakwar Cucana Taro, lakwar Yunia Lilo. Nya jo pa angora, ci wod anga ma kikwero? Ci wod jo bwobo ma en aye onywalo tim, kikwero wode pingo? Lubanga omyero ogum an balla pe, Lubanga aye onge gin ma en timo, Lubanga aye langol kop madit. Lok kom Acholi Diki pud abiloko. An pe abiling ki gin ma diyo acoli. Ka wubikwera matwale, wukwe. Ento diki maca, cwinywu, tibuwu, lutinowu, likwayiwu ki danowu bipidowu pingo mutimo i koma, kun an acung pi kaka pwoyo. Amarowu, Kun ajo mukene dega ni pud amaru, kun ajo mukene lweny i koma ni pud amaru, kun ajo mukene piro ni myero kineka ni pud amaru. An amaro kaka dok amaro kaka acoli. Wun wuti i remona, wuti i adama, wuti i cwinya, Lubanga miti wuguma. Foyo.